Joël. Kelly. Eli. Lynn. Robin. A wéi ville Sexshops war där dann schonn am Fong? Also ech hu se net all gezielt, mee ech giff soen sou eng gutt Dosen. Ech hätt elo eppes ähnleches gesot, sou ëm déi 10 vläicht. Mee et ass jo net dat selwecht, wéi oft ee schonn an engem Sexshop war, mee nëmmen wéivill ënnerschiddlecher, oder? Genee. Mengen ech war an dräi oder véier, wesentlech manner. Ech war réischt an zwee verschiddene Sexshops. Ech war vläicht sou an 20, mee och well ech oft raginn, einfach aus Virwëtz fir ze kucken, wat se do hunn, awer ouni onbedéngt wierklech eppes wëllen ze kafen. Dat hei ass méi wéi Sex. Mir schwätzen all zweet Woch iwwert en anert Thema zur Sexualitéit, vu Kierperlechkeeten iwwer Bezéiungen bis hin zu Sexpraktiken. Méi wéi Sex, de Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper. All zweet Woch, Freides Mëttes um 3 oder op www.sexpodcast.lu. Ma wëllkomm bei der neier Episod an der neier Staffel vum Méi wéi Sex Podcast. An ech freeë mech fir dat ganzt Team an eng nei Persoun kënnen ze begréissen. Wellkomm! Lynn, wëlls du dech läit kuerz virstellen? Jo, hallo, ech sinn d'Lynn an ech sinn déi nei Illustratorin vum Sex Podcast. Juhu! Yay! Solle mer dem Lynn dann direkt eng ganz fies Fro stellen, fir unzefänken? Jo. Lynn, wat ass e Sexshop? Wat ass e Sexshop? Dat ass eng philosophesch Fro. E Sexshop ass ee Buttek an deems de all méiglech Géigestänn kafe kanns déi ierndwéi mat Sex ze dinn hunn. An besser sortéierte Sexshops oder queer feministesche Sexshops kriss de vläit och Saache wéi Binderen oder eppes an déi Richtung. Dat ass zumindest dat wat ech ënnert engem Sexshop verstinn. Also bei der Occasion giff ech am Fong ganz gär eng Story aus menger, net Kandheet, mee ganz fréier Jugend erzielen. Ech hat nämlech eng Kéier an enger däitscher Stad no Goff-Shops gesicht an ech krut een ugewisen an am Endeffekt, ech wéilt elo net, ech muss och net, ech giff elo net soen, dass et direkt e Sexshop wier, mee et war op alle Fall en Erotikshop mat, allerlee kind vu sou leather Saachen an och schonn definitiv Corsagen, awer net déi Corsagen déi ech elo onbedéngt gesicht hunn an dat huet mech mat 14 zimmlech verstéiert wéi ech dunn op eemol an deem Store stoung an ech froe mech bis haut, also fir mech fält dat och haut definitiv ënnert wësse Sexshop, deemools war ech sou entsat, datt ech dat Wuert nimools an de Mond geholl hätt. Ech fannen, d'Lynn huet och e wichtege Punkt opgeworf, nämlech déi Ënnerscheedung tëschent sou, ech nennen et elo mol Mainstream Sexshops an sou queer feministesche Sexshops. Genau, an ech wollt Äech froen, wat Dir sou ënnert där Ënnerscheedung verstitt. Ech fänke mol un, ech géing soen, Mainstream Sexshops sinn éischter sou wéi sou en e Buttik, wou s de eragees an da kanns de iergendeppes kafen an d'Saache si verpaakt, während esou queerfeministesch Sexshops éischter vläicht esou och e Kollektiv hannendrun hunn, déi vläicht och sexuell Bildung maachen oder esou an voilà, vläicht e bëssen eng aner Perspektiv och hunn. A menger Erfahrung domadder kanns der queer oder déi meescht queer feministesch Sexshop, Kollektiv, Butteker, an deenen ech bis elo war, déi haten Anschau und Anfassungsmaterial, géif ech dat elo mol nennen. Dat heescht, du konns d'Saachen, du konns se elo net actually ausprobéieren, du konns elo net de Vibrator direkt ausprobéieren, mee du kanns se awer eng Kéier upaken an du kanns se eng Kéier umaachen a kucke wéi se funktionéieren. An Si hunn oft speziell Saachen, wéi d'Lynn schonn ugeschwat huet, fir trans people. Also net nëmme Binders, mee och Sex Toys, déi extra fir trans Mënsche gemaach sinn. Ech hat direkt un esou e Porno-Verglach geduecht, esou Mainstream Porno versus queer-feministesche Porno. Mee dat ass vläicht net esou onbedéngt déi allerbeschten Erklärung, well dat sinn einfach just déi selwecht Wierder mat Porno hannendrun. Ech fannen deen deen Deel mat Kollektiv hannendrun och wichteg, well ech dat einfach ëmmer cool fannen, wa Leit sech net an enger komplett hierarchescher Form organiséieren, mee halt eng Kooperativ opmän oder iergendwéi probéieren net hierarchesch mateneen ze schaffen. Dat ass vläicht elo net dat allerwichtegst fir mech als Client, well do ass jo d'Angebot dat, wat mech am meeschten interesséiert. Mee ech fannen et awer ëmmer cool, fir Entreprisen ze ënnerstëtzen, déi halt e bëssen aneschters wirtschaften a wou dann wahrscheinlech, hoffentlech och d'Aarbechtsbedingungen e bësse besser sinn, well d'Leit sech ënnerteneen ofschwätze kënnen an net einfach et ee Chef, eng Cheffin gëtt, déi seet, dat do maache mer elo esou. A wann d'Angebot dann nach cool ass, ass et natierlech nach enker besser. Wat mir opgefall ass, ass dat a Mainstream Sexshops, an deene wou et Filmer ginn oder eebe Pornofilmer an DVDen, dat der dann och meeschtens sinn déi ganz an de Mainstream ginn, wou et vill ëm de Pleséier vum Mann geet an wou dat och am Mëttelpunkt steet an déi elo net onbedéngt immens divers sinn, zwar vläicht schonn a wat gewise gëtt, vläicht fënnt een och Saachen déi nach eng Kéier méi spezifesch si wéi am Internet, mee wou et awer nach ganz spezifesch. ëm sou déi Mainstream Saache geet wou wou et vill ëm de Pleséier vum Mann geet. Jo, do géing ech der zoustëmmen. An dat huet natierlech eng Auswierkung dorop wéi eng Saachen et do gëtt. An et sinn schonn a ech géing elo mol soen a béide Forme vu Sexshops, obwuel net all queerfeministesche Sexshop d'selwecht ass an net all Mainstream Sexshop d'selwecht ass, a béiden vun deene Forme gëtt et awer och Géigestänn, déi an hirer Iwwerkategorie eeneg sinn, zum Beispill Toys, wat mer elo genannt hunn, also ech géing soen, a béide ginn et zum Beispill Vibratoren, also Spillsaachen, déi vibréieren, oder och sou Saache wéi Dildoen zum Beispill. Mä ech fannen, wat den Ënnerscheed ass, ass engersäits, wat d'Robin scho gesot huet, den Display an ob een et kann upaken oder net an ob een kann kucken, wéi et engem selwer eppes zouseet. Also et ass net esou, ech kafen eppes a probéieren dat dann doheem a menger verstopptener Kummer aus, mä et ass éischter esou, ah okay, ech kann effektiv eppes domadder ufänken. An ech fannen d'Qualitéit ass och ënnerschiddlech. Also a villen esou Mainstream Shops ginn et och mega vill esou Billo Saachen, déi ënner schlechte Konditioune produzéiert gi sinn, Spillsaachen, déi iergendwéi déck séier futti ginn oder déi esou Gëftstoffer a sech dran hunn. An ech fannen dat, Gëtt esou e bëssen e Vibe vun, ah ok, et ass esou eng verruchte Plaz an do keefs de der eppes, wat s de dann nëmmen eng Kéier benotz fir de Kick ze hunn an net esou eppes Nohalteges, wat s de wierklech wëlls an deng Sexualitéit integréieren op eng Aart a Weis. An ech fannen, et keeft een och esou e bëssen d'Katze im Sack, also et weess een ni wierklech dann, wéi dee Produit ass. Also ech stëmmen eech komplett zou bei deenen Ënnerscheedungen a bei der Qualitéit. Just beim Upaken hunn ech och schonn a méi Mainstream Butteker erlieft, datt een dann awer berode ginn ass, datt een et upake konnt. Woubäi ech mer net méi ganz sécher sinn, wat fir ee Buttek dat war, wou ech dat erlieft hunn. Ech mengen, datt dat esou de Flagship Store vun enger relativ bekannter Fabrick ass, déi Fun produzéiert. An dat sinn och, ass mensch, éischter eng héichwäerteg Mark. Dat heescht, déi hunn dann och een Interesse dorun, datt een dat enker kann ausprobéieren oder an enker kann an d'Hand huelen. Also ausprobéieren ass natierlech ëmmer e bësse schwiereg, mee eeben an d'Hand huelen, enker fille kann. An do hat ech och d'Gefill, datt een dann awer berode ginn ass. Ech mengen, et hänkt och ëmmer e bëssen dovun of, wéi de Shop opgebaut ass an wéi déi Leit geschoult sinn, déi do sinn. An Jo, och wat fir een Image se sech wëlle ginn. Bäi där Mark ass relativ kloer, datt se zimmlech oppen domat erëmginn, datt een net, a mir komme vläicht geschwënn, wéi fillt ee sech, wann een an ee Sexshop geet, datt een net d'Gefill huet, giff een a sou eng däischter Höhl ragoe wou iergendwéi verbuede Saache passéieren, mä do ass dat éischter sou en oppene Raum. Merci dass de enke déi Ennerscheedung rabruecht hues, well ech fannen sou Stores vun enger bestëmmtener Mark sin na eng Kéier sou eng extra Form vu Sex Shops vläicht. Ech hun zum Beispill mäin éischten Vibrator an sou engem Store kaf wou just eng Mark quasi jo hier Produiten verkeeft. Ech fannen dat och ganz spannend. Dat heescht, et gi Sexshop, déi méi Mainstream sinn an anerer, déi méi queerfeministesch sinn an anerer, déi just vun enger Mark sinn. Wat mir bei deene queerfeministeschen opgefall ass, ass, datt et do och oft Bicher ginn zu Sexualitéit, zu Opklärung, zu wéi ee verschidde Saache vläicht mécht, mee och fiktiv Bicher vun da vläicht Schrëftstellerinnen, déi vläicht e bësse méi An eng Nisch eraginn, och vläicht vu Persounen, déi net binär oder trans sinn, déi iwwer Sexualitéit schreiwen oder eben dann och literaresch Pornoe schreiwen. A verschidde Sexshoppen hunn och, Robin, wéi s du soos, do kann ee Kleeder kafen a Lingerie a vläicht och BDSM-Accessoiren, ob dat elo Peitsche sinn oder Saache fir een ze fesselen oder unzestrécken. An ech mengen, do ginn et deelweis Mainstream Sexshops, déi dat hunn, awer och net Mainstream Sexshops, déi dat hunn, wou d'Qualitéit dann och erëm anescht ass, déi da erëm méi oder manner gegendert sinn a wou ee vläicht och méi an Nische erageet, déi een an deene Mainstream Sexshops vläicht net fanne géing. Ech fannen, wat och ee vun den Ënnerscheeder tëschent queerfeministeschen a Mainstream Sexshops ass, ass wéi se mat Safer Sex Artikelen ëmginn oder Safer Sex als Thema. An sou Queerfem Shops hunn ech ganz oft sou kleng Leaflets zum Beispill gesinn, wou eppes zu Safer Sex drasteet. Genau, also och esou e bëssen Bildungsartikele vläicht zu bestëmmtenen Themen. An och do ass et éischter meng Erfarung, dass an esou queer-feministesche Shops vill ënnerschiedlech Gleit gel ass an och vill ënnerschiedlech Desinfektiounsmëttel oder zumindest e puer zur Auswiel an e puer Gréisste vun ënnerschiedleche Marken, déi alleguer Kierper, verdreeglech sinn, während ech schonn de Problem hat an de Mainstream-Shops, dass op verschiddener vun den Desinfektiounsmëttelen, wësst Der, esou deen doudege Fësch, deen duerchgestrach ass iergendwéi, also dass een en net soll an d'Waasser geheien, an ech si esou, mee domadder soll ech dann déi Saachen desinfizéieren, déi ech an d'Kierperëffnungen eranfügen? Mee nee, why?

Wat och awer an deene meeschte Sexshops, an deenen ech war, ass, ass dat et Kondomer vu verschiddene Gréisste ginn, vu ganz kleng op dann déi méi Standardgréissten, déi een och a Supermarchéen an an Apdikte kritt, dann awer och vill méi grouss Gréissten, déi een net onbedéngt soss fënnt. An ech fann dat awer immens wichteg, dat een offline, dat heescht wann een eng Kéier grad séier, ee Kondom oder Kondomer brauch, där dann och do fanne kann an och an där Gréisst, déi dann engem am beschte passt. Besonnesch dat Sexshops oft awer laang op hunn an een och nach an der Nuecht kann dohi goen an déi dann do kafe kann. Mä wéini a firwat sidd Där dann an Ären éischte Sexshop gaang an wéi hutt Dir Iech dobäi gefillt? Ech war mat 15 oder 16 an den éischte Sex Shop, dat war och effektiv an der Stad zu Lëtzebuerg, net wäit vun der Gare. Ech mengen, dee gëtt et ëmmer nach. Ech war do mat engem Kolleeg eran a mir waren immens bockeg a komplett iwwerwältegt mat wat een do alles esou gesäit a fënnt. An do hu mer entscheet, eis béid eng Taschenmuschi ze kafen. well dat eppes war, wat an der Schoul dann oft och beschwat ginn ass a wou mer geduecht hunn, dat wier dann eng gutt Idee. Natierlech ouni Gleitgel dobäi ze kafen. Dat heescht, dat Ganzt huet dann herno och net funktionéiert, well mer effektiv dann am Mainstream Sex Shop och guer keng Opklärung kruten an och net erkläert kruten, op wat een do vläicht muss oppassen, och dat een déi vläicht mol misst wäschen an esou weider. Dat heescht, dat war eng witzeg Erfarung, mee eng, déi mer elo Net sou vill a menger Sexualitéit weider bruecht huet. Ech muss soen, ech hat actually zwee éischt Sexshop Erliefnisser, also ofgesi vun deem wou ech am Fong just wollt cute Gothic Stuff kafen, en nämlech en Online an en Offline. Also mäin éischten, mäin éischte Sexshop war am Fong en Online Sexshop, e feministesch Sexshop Kollektiv. Dat war mat engem Partner. Do hunn ech zesumme Sextoys kaaft an och no Opklärungssaache gekuckt a sou. Dat war zimlech interessant. Mee mäin zweet, also dat war, ech mengen do war ech sou 16 oder sou. A fir d'zweet war ech dann, an do war déi éischt Kéier an der realer Welt, an e richtege physesche Sexshop war ech mat 18 mat mengem Polycule zu Wien. zesummen. Dat war zimlech amüsant, well mir hunn nämlech no Gebuertsdagskaddoe fir eng Persoun gekuckt. An dat war eng zimlech cool Erfarung, well ech war net eleng an ech war mat lauter Leit, déi ech zimlech gär hunn a mat deenen ech mech eh wuel gefillt hunn, fir iwwer dat Theema ze schwätzen. An mir hunn eis dann och sou géigesäiteg beroden an dat war zimlech fun an eng zimlech gutt Erfarung. Ech weess effektiv net méi, ob dat déi éischte Kéier ass, mee et huet sech a mäin Gehier agebrannt als déi éischt Kéier am Sexshop. An et hat iwwerhaapt näischt mat Sex ze dinn, witzegerweis. An zwar gouf et esou eng Party vu Leit aus menger Klass, ech mengen et war iergendwéi jiddwereen do, an iergendwéi ass déi Idee opkomm, fir Poppers ze probéieren, frot mech net wisou. An Ech sinn aus iergendengem Grond mat dohinner gefuer an hunn mat Poppers ausgesicht an mat kaaft. Mir hunn eis zimmlech ameséiert. Ech kann dat iwwregens net empfeelen déi Saachen ze benotzen, einfach just aus Spaass kritt een zimmlech de Kapp wéi, mee mir hunn zimmlech geläert an dat war schonn iergendwéi speziell an deem Sexshop ze stoen an no Poppers ze froen an. iergendwéi sech ze denken, ok, ech sinn hei e bësse vill um Platz an et wär awer iergendwéi alles e bësse witzeg. Sinn mer net sécher ob all Mënsch an eiser Community weess wat Poppers sinn. Villäicht wëlls de dat eng Kéier klären. Also Poppers si Chemikalien déi een ze kafe kritt an klenge Glasfläschen déi een opmécht an do kann een dran drun richen. Dat richt e bësse wéi Chloroform An dat kann een einfach esou asetzen, fir dann ze laachen. Also mir hunn dat alles zimmlech witzeg fënnt, fonnt. Et gëtt awer och d'Wierkung, dat dat aphrodiséierend ass, dat dat eng schmerzhemmend Wierkung huet. An duerfir gëtt dat oft vu Leit aus der schwulen Zeen benotzt, fir besonnesch gutt a laang Analverkéier kënnen ze hunn. Ech war déi éischte Kéier mat 21 an engem Sexshop, also e bësse méi spéit réischt. An ech war nach ni virdrunner, also a Lëtzebuerg war ech nach ni an engem Sexshop. Dat ass dann tatsächlech réischt geschitt, wéi ech studéiert hunn. An ech war deemools mat menger Matbewunnerin op enger Virliesungsrei iwwer weiblech Sexu-, also Sexualmedizin, an déi Persoun, déi dee Virtrag gehalen huet, hat ee Sexshop an hirer Privatwunneng hei a Berlin. An do si mer dann no deem Virtrag zesummen higaangen an dat war eng mega schéin Experience tatsächlech. Dat ass halt och ee queer-feministesche Sexshop, dee gëtt et och ëmmer nach, an deen heescht Sexclusivitéten. An et huet halt eng mega grouss Auswahl un all méigleche Saachen. Et bitt all Freiden do Workshops un. Dat war mega mega nice, also eng richteg opklärend Erfahrung eigentlech. Ah jo, an deem war ech och schonn, wou s de grad gezielt hues, Lynn. Also meng éischte Kéier an engem Sexshop oder zumindest Sextoyshop, wéi ech jo virdrun erwähnt hunn, war mat 17, 18. zu Amsterdam. Ech sinn nämlech heiansdo mat menge Frëndinnen op Amsterdam gefuer an do ass sou Sexualitéit am ëffentleche Raum jo schonn nach e bësse méi present. Genau an do hunn ech mer dann ee Vibrator kaf gehat A meng éischte Kéier an engem queer-feministesche Sexshop, wat ech eng relativ aner Experience fonnt hunn, obwuel ech schonn dee Store zu Amsterdam mega cool fonnt hunn an déi war e bësse manner esou dark an uh, oh, oppassen. Sex, Achtung! Mee ech hunn awer fonnt, dass meng éischt Kéier an engem queerfeministesche Sexshop schonn an enke mer eng komplett aner Perspektiv drop ginn huet, wéi am Fong Sexshops wierklech kënne sinn. An dat war zu Berlin am Other Nature. Genau, dat war ee vun deenen éischte queer Femme Shops zumindest déi déi ech kannt hunn an dat war relativ eye opening fir mech an ech muss soen säitdeem huet mech och geprägt sinn ech net méi vill an sou méi mainstreameg Shops gaangen ausser ech hat sou eppes spezifesches wat ech mer virdru schonn online erausgesicht hunn genau. Wéi hutt Dir Iech dann all deemools gefillt? A vläicht och esou, wéi hutt Dir Iech virdrun, wärenddeem an duerno gefillt? Also ech muss ëmmer un eppes denken, wat ech um Fernseh gesinn hunn, wou ech nach relativ jonk war. An zwar war dat, mengen ech, esou en däitsche Krimi, wou et eng Zeen gouf, wou sech dann halt de Kommissär an iergendeen aneren, säin Informant oder esou, an engem Sexshop getraff hunn. An deen een huet dann esou ganz verwonnert gefrot, Wisou treffe mer eis hei? Also hien hat wahrscheinlech just eng Adress kritt. An de Kommissär seet dann esou, Jo, hei ass et waarm an kuckt keen deem aneren an d'Aen, et ass ideal fir privat Saachen ze beschwätzen. An ech hunn dat zimlech witzeg fonnt. An ëmmer wann ech an e Sexshop ginn, muss ech dorunner denken, un déi Zeen aus deem Krimi. An heiansdo kucken d'Leit sech trotzdem an d'Aen, an heiansdo ass et guer net esou, dat et esou eng Stëmmung ass, wou een d'Gefill huet, et muss een op de Buedem kucken oder et muss een woanescht hi kucken. Mee heiansdo kann een och mat de Leit schwätzen. An ech fannen, dat hänkt ganz dovunner of, wat fir eng Zort vu Sexshop et ass, Déi Mainstream Sexshops, iwwer déi mer elo schonn e bësse gelästert hunn, do hunn ech ëmmer d'Gefill, et leeft een iergendwéi a sou enger Mainstream Porno-Welt, sou eng parallel Welt, wou ee erakënnt. Et ass alles iergendwéi komesch beliicht, iwwerall si komesch glänzend Kierperen an da stinn iergendwéi sou gigantesch Dildoe ronderëm an ech sinn ëmmer e bëssen erschloe vun där Stëmmung. Meng éischt Kéier an engem physesche Sexshop war an engem méi main, an engem méi mainstream Sexshop. Also et war halt eng grouss Chaîne an et war zu Wien an enger grousser Shopping Mall. An ech war, virdru war ech bëssi nervös, mee ech war halt net eleng an ech war och net mat Leit, deenen dat iergendwéi, déi och nervös waren. Well wann ech do mat lauter Leit higaang wier, déi och sou wieren, oh mäi Gott, mir gi lo an e Sexshop, wär ech warscheinlech, wär dat keng sou eng cool Experience gewiescht. Mee ech war halt mat Leit, déi öfters a Sexshops ginn an déi dat, déi mech mega berouegt hunn an déi dat einfach ultra easy geholl hunn. An ech muss och soen, obwuel et sou eng grouss Chaîne war, d'Beliichtung war déck angenehm an et war alles ultra oppen an hell an gutt ausgeliicht a guer net sou shady. An dowéinst hunn ech mech wärend deem an och dono relativ wuel gefillt. an hat am Fong mega vill Spaass. Ech muss soen, obwuel ech elo schonn oft a reegelméisseg a Sexshops war oder ginn, sinn ech all Kéiers virdrun e bëssen opgereegt. Also ech fannen et ass déck schwéier ofzeleeën, dee Vibe deen ee vun der Gesellschaft kritt, ah oh dat ass eppes wat wat verbueden ass oder tendenziell och e bëssen eekleg a wat een net an der Ëffentlechkeet mécht. Genau, also mir hëlleft et, wann ech schonn op där Plaz war, wann ech weess, wéi eng Leit do schaffen, wann ech weess, wat de Vibe vun de Leit ass. Genau, an da fillen ech mech wärenddeems an och dono am Fong mega wuel. An ech fannen och, wéi Der scho gesot hutt, mat Leit dohinner ze goen a sech e bëssen auszetauschen an e bëssen iwwer Saachen ze schwätzen, hëlleft och, sech do méi wuel ze spieren. An ech denken, wéi ech mech do fillen, hänkt awer och wierklech mega vill dovunner of, natierlech wéi, wat d'Faarwe sinn. Also ech fannen zum Beispill, datt et zu hell ass oder datt d'Saachen, déi ausgestallt sinn op de Regaler, esou faarweg sinn an ee se upake kann an esou, mécht schonn och mega vill eppes mam Wuelfillfaktor. An ee vun de Queer Femme Sex Shops, déi hu jo och als Slogan zum Beispill Bring your mom. An ech fanne wann du an engem Geschäft bass, wou du effektiv virstells, okay, ech kéint mat egen enger eelerer Persoun, muss net onbedingt den elteren Deel sinn, do eragoen a mech iwwer Saachen ënnerhalen an esou, dat ass eng Plaz, wou ech mech tendenziell och als Persoun wuel fillen. Mëttlerweil, wann ech elo an e Sexshop ginn, da fannen ech dat éischter opreegend a spannend, well ech mer soen, cool, dat ass eng Plaz, wou ech lauter nei Saachen entdecke kann a ka kucke wat et esou um Maart gëtt. a mer dann och d'Fro ka stellen, Ass dat eppes, wat mech interesséiert? Ass dat eppes, wat ech vläicht opreegend fanne mee net onbedéngt wéilt kafen? Ass dat eppes, wat ech ausprobéiere wéilt? Ass dat eppes, wat ech engem anere gär géing schenken, fir datt déi Persoun et ausprobéiere kéint oder datt mer dat zesumme maache kéinten? Also dat ass elo, ech mengen, wann ee bis eng Kéier d'Scham iwwerwonn huet a sech seet, gutt, dat ass e Buttik wéi all anere Buttik an ob ech elo an engem grousse Kleederbuttik duerch D'Ënnerwäschabteilung ginn an a mer déi Saachen ukucken, oder ob ech elo an engem Sexshop sinn a mer do d'Lingerie ukucken, u sech ass dat elo net esou verschidden, oder ob ech an engem Supermarché si fir ze kucke wéi eng Yoghurtszorte grad an der Moud sinn a wat grad an der Reklamm ass. Wat mech méi stéiert sinn, ech mengen dat ass eppes wat typesch franséisch a belsch ass, dat si sou Loveshops, wou et wierklech vill ëm romantesch Saache geet, romantesch Käerzen an. Spiller fir Koppelen, Kaartespiller fir Koppelen an Toys, déi ee just an der Koppel ka probéieren. An dat ass eppes, wat mech guer net uschwätzt, wou ech mer virstelle kann, datt aner Leit sech do ganz wuel fillen, mee dat ass eppes, wou ech mech guer net domat verbanne kann. Also wéi soell gesot ass meng Erfahrung mat Sexshop eigentlech zimmlech begrenzt an dat läit dorunner dat déi meescht Butteker déi ech bis elo sou ugetraff hunn mer een onglaublech schlecht Gefill ginn, einfach doduerch ewéi se vu baussen ausgesinn, wéi se beliicht ginn an da ginn ech einfach scho kategoresch net dran, well ech se si wann ech mech dobanne net wuel fillen, da wëll ech déi Experience och guer net maachen. Dowéinst waren déi eenzeg zwee, an deenen ech bis elo war, eben eng Kéier vun deem, déi vun deem ech schonn erzielt hunn, esou e bësse méi kleng an heemeleg an iergendwéi huet een éischter d'Gefill, et sëtzt ee bei enger Persoun am Wunnzëmmer, well een heikei bei enger Persoun am Wunnzëmmer sëtzt. An dat anert war dann och esou ee groussen, also eng riseg Chaîne, esou ee Flagship-Store vun iergendenger bekannter Mark. An dat huet sech éischter ugefillt wéi esou e Computer-Store. mat riese Fënsteren a mega hell an ech hunn d'Gefill gehat, ech géif elo e Laptop kafe goen. An dat war iergendwéi och nice, well et onglaublech banal war an där ganzer Saach iergendwéi esou e bëssen den Tabu geholl huet. Ech fannen, wat en en mega Ënnerscheed mécht zu wéi ee sech do fillt, ass wéi eng Leit do schaffen. An ech muss soen, do war ech awer oft positiv iwwerrascht, dass och an esou mainstreamege Stores déi esou bëssen op shady, an dat heiten ass net ganz normal wann een heihi geet, maachen, d'Leit da mega entspaant waren, mega léif waren, beméit, datt ee Saache fënnt, engem gutt Berodung ginn huet an esou. Dat heescht do muss ech soen, dat huet an esou Mainstream Stores oft dozou bäigedroen, datt ech mech méi wuel da gefillt hunn. Obwuel natierlech een elo net, an ech fannen, dat soll, muss een och net erwaarden a soll een och net erwaarde vu Leit, déi a Sexshops, an esou Mainstream-Shops eppes verkafen, du kriss elo keng sexuell Bildung. Während an esou Shops, wéi d'Lynn grad schonn ugeschwat huet, oft nach Leit e bëssen awer och iwwer Sexualitéit gebilt sinn, e bësse méi e breede Begrëff hunn, wat Sexualitéit ass. an engem och kënnen nach op eng aner Aart a Weis zum Beispill zu Safer Sex oder sou oder zu sou Binderen oder den eenzelen Toys nach eppes kënnen erklären, wat vläicht e bësse méi wäit geet an wou een och vläicht e bësse mierkt, datt et esou eng aner Perspektiv op d'Sexualitéit gëtt. Mee dat ass vläicht en Thema fir nach e bësse méi spéit. Ech muss soe bei deem, wat d'Lynn gesot huet, esou déi dark, shady Sex-Shops, do ass dat Éischt, wat mer afält, Lëtzebuerg. Well obwuel ech elo wierklech laang zu Lëtzebuerg gewunnt hunn, ech war nach ni an engem Sex-Shop zu Lëtzebuerg. All déi Sex-Shops, an deenen ech war, waren am Ausland. An dat huet och domat ze, nee dat huet nëmmen domat ze dinn, dass Sexshops zu Lëtzebuerg einfach all sou fucking shady ausgesinn. Like si hu keng Fënsteren, et si sou déi däischter schwaarz Maueren ouni Fënster, zumindest déi déi ech bis elo fonnt hunn an bei menger Recherche, well ech wollt schonn zu Lëtzebuerg an e Sexshop goen. An do fillen ech mech einfach sou wéi wann ech giff era goen fir en Auftragsmörder oder sou unzeheieren. well ech mech esou verbueden an esou iergendwéi ja esou ja einfach verbueden an dreckeg fillen, wann ech an déi Shops do raginn, well ech mech esou verstoppe muss an och einfach ech gesi guer net wat dobannen ass. Dat mécht mech och einfach mega nervös. Ech gesinn net, ween do schafft. Ech gesinn net, wéi vill Leit dobanne sinn. Ech gesinn net, wat se offréieren. Ech kréie guer keen Iwwerbléck iwwer d'Situatioun. An dat ass mer bei all Buttek souwisou scho suspekt, mee grad bei engem Sexshop iergendwéi nach méi. An jo, also Lëtzebuerg huet einfach keng Sexshops, wou ee sech net mega dreckeg a verbuede fillt, wann een dohi geet. Ass zumindest mäi Gefill. Ech hat eng immens witzeg Experienz mat engem Sexshop, dee just nach zu Hallschent e Sexshop ass. An zwar ass déi aner Hallschent e CBD-Shop. An ech sinn an dee CBD-Shop eragaangen an hu sou geduecht, ok, iergendwéi, iergendwéi kriss de hei sou Sexshop Vibes. Ech weess net genau wisou, well en ass relativ hell an du gesäis eben wat se do verkafen an se hunn immens vill an ech hunn dunn eben och mam mam Vendeur e bësse geschwat an mäin CBD kaaft an do wou ech gaange sinn hunn ech iergendwéi gesinn, ah do kann ee lo duerch e Rideau weider goen an e Sexshop an ech krut dunn spéider vun enger Kolleegin erzielt, dat dat effektiv dee selwechte Shop ass, dat déi fréier eben ee grousse Sexshop waren a lo quasi expandéiert hunn an och CBD verkafen. An ech hunn dat mega witzeg fonnt, dat een einfach, obwuel dee Shop ganz anescht ausgesinn huet, obwuel se ganz aner Saache verkaaft huet, esou dee Vibe iergendwéi do war. Mee ech mengen awer, datt dat net onbedéngt esou eng reng lëtzebuergesch Saach ass, datt et iergendwéi esou, jo, vläicht muss een do en Exorzist ruffen oder sou fir den de Vibe vum Sexshop raus ze kréien aus dem Gebai wa bis enker een dra wär. Jo ech war jo wéi gesot schonn op deem Sexshop deen bei der Gare ass, deen dann och zimlech an dee Quartier passt. deen effektiv och bësse shady ass, mee wou ech mech awer, bon ech sinn och elo ee wäisse Mann, mee ech hu mech op alle Fall ni onsécher dobanne gefillt. Et ass just zimmlech chaotesch, muss een oppassen net iwwer verschidden Toys ze falen an du hues eben ënnen am Keller, wann s de d'Trap erof gees, hues de déi ganz Porno-DVDen, déi et awer, also wou ee wierklech alles fënnt, wat och ka ganz spannend sinn, awer vläicht éischter wann een net als ee Musée betracht an net onbedéngt als eppes, wou een eppes kafe wëll. Mee op alle Fall war meng Erfarung banne lo lo net esou schlecht. An ech ka mech erënnere, ech war eng Kéier zu zu London an engem méi schicke Quartier an engem Sex Shop, wou alles Ganz schéi war ganz propper, vill Luucht, ganz chic, d'Mauere schwaarz bemoolt mat Lüsteren an wou mengen ech dat bëllegst wat se do haten 150 Euro kascht huet an dann d'Präisser bis an déi 1000, zwee, 3000, 4000 Euro gaange sinn, deelweis dann fir Vibratoren oder Sextoys, natierlech aus guddem Material, mee wou ech mech awer, wou ech awer soe muss, do hunn ech mech manner wuel gefillt wéi dann an engem Shady Sex Shop wou vläicht net alles déi bescht Qualitéit ass, mee wou een awer Saachen och ka fannen, déi ee sech awer als normal Persoun leeschte kann. Also ech kann dat am Fong och recommandéieren, a sou e Sady-Sex-Shop ze goen. Net onbedéngt, fir elo ganz vill ze kafen, mee einfach eng Kéier, fir dee Vibe z'erfueren. An ech mengen, Déi Approche vun, ech ginn einfach mol kucken an ech fannen dat vläicht och e bësse witzeg, vläicht och mat eng, zwou Persounen, mat där ee gäre sou Saache mécht, einfach mol e witzenege Erliefnis hunn, fannen ech eigentlech eng ganz, eng ganz gutt Approche, fir dat einfach mol eng Kéier z'erliewen, wann ee Loscht drop huet. Muss natierlech, also et ass kee gezwongen, mee ech fannen, dat kann eng interessant Aktivitéit sinn, wou een dann vläicht och erausfënnt, wat et esou gëtt an da vläicht och manner Angscht dofir huet, fir emol enker esou e Shop eranzegoen. A vläicht fënnt ee jo eppes, vläicht gëtt ee jo och positiv iwwerrascht. Heiansdo hunn déi Butteker eben eng Haaptclientèle, déi duerch e gewëssen Image ugezu gëtt a verkafen awer och Saachen, déi ee selwer kinnten interesséieren, och wann de Vibe net esou cool ass. Mä ech fannen, Dir bréngt eng interessant Fro schonn op, nämlech, Firwat geet een iwwerhaapt a Sexshops oder firwat geet een och net a Sexshops? Mir hu lo scho e bëssen driwwer geschwat, mä jo, ech wollt eng Kéier explizit d'Fro stellen un Iech. Also ech denken, wisou geet een an e Sexshop? well een d'Saache kann ukucken, upaken, hoffentlech, well ee vläicht Berodung kritt a fir mech och heiansdo ganz wichteg, dat ee se eppes direkt ka mathuelen. Well wann een eppes online bestellt, dann dauert et awer heiansdo bis et do ass a bei verschiddenen Artikelen, hat mer elo scho geschwat, wéi Kondomer oder Gleitgel, ass et einfach heiansdo wichteg, dat ee se direkt huet an. Dofir ass et einfach gutt e Sexshop ze hunn a wann en, wann een ee coole Sexshop huet, wou een och gutt berode gëtt, da mengen ech, ass dat méi cool wéi am Internet, well een dann eben och perséinlech Erfarunge ka matkréien, well een och ka Froe stellen a well een och kann, wann ee sech onsécher ass bei verschiddene Saachen, einfach ka nofroen. Muss soen fir mech ass et och sou deen Dénge vun nei Saachen entdecken, well ech hu sou d'Gefill wanns de online shops dann hues de awer, also éischtens déi meescht online Sexshops hunn einfach dausenden an dausenden an dausende vun Artikel, du kanns guer net alles gesinn an zweetens ech hu gären déi Qualitéitsdéngen, sou grad sou bei sou Saache wéi Fessele, Peitschen, dass de et eng Kéier kanns ukucken, ok wéi ass dat verschafft. kanns dann de Grapp huelen. Du kanns et och sou eng Kéier vläit ausprobéieren bis zu engem gewësse Punkt an sou den Dénge vun och bëssi sou dat Staunen, sou wat et alles gëtt. Zum Beispill, ech weess an deem éischte Sexshop, wou ech war, ech hu mega gestaunt, well do ware Buttplugs, déi ware méi grouss wéi meng Hand an ech hu grouss Hänn. An do war ech wierklech sou, oha, wow. An do hunn ech awer e bëssi misse laachen. Well ech sou war, krass wat et net alles gëtt. Dat ass och, dat ass och kind of amusing einfach, well s de awer mat Saache konfrontéiert gëss, déi vläit guer net sou däins sinn, awer wou s de bass, Hm, good to know. An e Grond firwat ech net ginn, ass awer och esou e bëssen dat, Robin, wat s du elo ugeschwat hues, nämlech datt ech fannen, datt munch Kink oder Fetischsaache Virun allem, also an engem queer femme Sexshop ass mer dat elo nach net opgefall, mee virun allem an esou Mainstream Sexshops, dass do déck vill Saachen, déi ech am Fong géing schonn als éischter haarde Fetisch oder och Kink verstoen, virun allem Kinks mat esou Gewalt oder vläicht och Waffen oder Krich, also wéi zum Beispill sou Gasmasken oder awer och wierklech sou fauschtgrouss Buttplugs oder sou, ech fannen dat iergendwéi ultra schwiereg, datt déi net, datt et sou normaliséiert ass, datt all ënnerschiddlech Form vu Saache sou ronderëm hänken an datt s de do keng Kontextualiséierung hues an. Ech géing et am Fall cool fannen wann et géing Sexshops ginn, virun allem wann een sou eng vast a breet gefächert Auswiel huet, dass een sou ënnerschiddlech Ecken huet. An dat ass awer heiansdo eppes wat ech bei sou mainstreamege Shops, firwat ech net gären eraginn, well ech mer sou denken, sou jo, mee am Fong cool fir Leit déi Bock op Gasmasken hunn, mee. ah, keng Ahnung, ech muss dat lo irgendwie vläit net unbedingt hunn, oder so, so riesen Dildoen. An dann hues du so 20 so ënnerschiedlech, so mega riseg Dildoen do stoen. An déi sinn so, uff, ah, iergendwéi, keng Ahnung, ass mer dat net variéiert genuch an et ginn net ënnerschiedlech Ecken? Weess de, sou deen eenen Eck wéi dat do, deen aneren Eck wéi dat do, mee et ass alles esou e bëssen esou ronderëmgewurschtelt. Weess, et ass schwéier ze erklären, wat ech domadder mengen. An ech wëll och domadder guer kee King shamen. An ech freeë mech fir all Leit, déi an engem Sexshop fannen, fir op wat se Loscht hunn. Mee jo, heiansdo ass et mer bëssen too much an ech fannen och dass et jo an et kléngt esou wéi wann ech géing all Mainstream Sexshop schäiss fannen, guer net, mee eng Saach déi mech oft an sou Mainstreamegen Shops stéiert firwat ech dann net dohinner ginn ass dass et reproduzéiert gëtt sou eng ganz norméiert Virstellung wou Sex, wat Sexualitéit ass, eleng scho bei de Saache fir unzedoen, ween zum Beispill Spëtzten Ënnerwäsch kritt a wéi déi Leit op deenen Carteren ausgesinn, wou déi Ënnerwäsch drop ass. Meeschtens ass et fir Fraen déi Ënnerwäsch a Männer oder Persounen mat Penis gëtt et iwwerhaapt keng schéin Ënnerwäsch. Also och sou bëssen dengen, wee gëtt vu weem gekuckt, dass et do sou relativ norméiert ass. An eben och esou, dass Penetratioun oft am Mëttelpunkt steet, siehe elo déi grouss Dildoen zum Beispill oder eng grouss Auswiel un Dildoen. Genau, a guer net esou e kreativen Ëmgang mat Sexualitéit. An ech fannen, dat ass awer e bëssen esou kontradiktoresch, well am Fong ginn ech dohinner, well ech och ënnert anerem wëll eng Plaz hunn, fir ze erkunden, wat Sex kéint alles sinn. An da sinn ech awer ultra konfrontéiert dermat, dass et am Fong esou eng kleng Virstellung gëtt vu Sex a wéi e soll sinn, oder och wéi Männer solle sinn a wéi Frae solle sinn a wéi si solle beim Sex sinn an esou. Dat fannen ech heiansdo e bësse blöd. Ech sinn esou hallef mat iech averstan, well ech ginn zwar ganz gären a physesch Sexshops, wou een och ka ragoen, fir do Saachen ze entdecken, mee der ginn der effektiv elo zu Lëtzebuerg net esou vill an et gëtt och elo net esou vill Auswiel an ech sinn u sech ganz gär Online a Sexshops eng Kéier, well et vill méi anonym ass an dat och kann angeneem sinn an well et der mëttlerweil awer vill ginn, déi och op de soziale Medien aktiv sinn, déi Videoe maachen, déi Reels maachen, déi TikToks maachen, déi och vill erklären, wat een alles domadder ka maachen, wéi gegendert oder net gegendert ze sinn an wou een dann ee Produkt vläicht nach eng Kéier gewise kritt, wat een net esou géing an engem physesche Buttik entdecken, wou ee genau weess, wéi e Material et ass, wou vläch och e Video ass, wou d'Produkt ausgepaakt gëtt. Dat heescht, et weess ee genau, ok, deen do Oplueder hunn ech do dobäi, dat kanns du mat maachen. Wou een och vläch erkläert kritt, och mol an engem Blogpost oder esou, wat déi verschidde Niveauen u Vibratioune sinn, déi et ginn, a wat vläch fir ween am beschte fonctionnéiert oder sech am beschten ufillt an dat si Saachen déi mer an deene physesche Shops bësse feelen an et ginn der awer mëttlerweil wou een zimlech séier d'Produkter an zwee, dräi Deeg huet. Oft kascht et manner wéi wann een an engem physesche Shop ass, dat heescht wann ee bëssen op d'Sue kuckt ass dat och eng Optioun. Meeschtens kann een d'Saachen och zeréck schécken wa se engem net gefalen oder net entspriechen. Natierlech kann ee se net fillen oder richen, mee et gesäit een awer an de Videoen meeschtens zimlech ëm wat et geet. Et ginn och oft Fotoen, wou eng Persoun den Toy dann an der Hand huet an ee bësse gesäit, wéi d'Gréisst ass. An och dat ka spannend sinn. Oh, dat do gefält mer, dat do schwätzt mech un. Ech weess elo net genau, wat et ass, mee ech bestellen et mol an kucke mol, ob dat dann eppes ass, wat mer och entsprécht oder passt oder net. Muss och soen beim Online Shopping sinn ech sou bessi zwiegespalten, well engersäits muss ech soen dat wat Nili sot do ginn ech him Recht, ech kucke mer d'Saache gär eng Kéier a Rou un online fir ze wëssen jo sou wéi ass dat, wat kéint ech domat maachen an dann man ech meng Decisioun ob ech et online oder offline kafen awer vum Präis ofhängeg alles sou ënner sou 20, 30 Euro. Kafen ech eventuell online, awer bei Saachen déi méi grouss, déi méi deier sinn, do kucken ech mer se dann online un, mee da ginn ech awer an e physesche Sexshop an richen drun an paken et eng Kéier gar un an bezuelen dann och vläit nach 5, 10 Euro gäre méi, wéi dass ech mer esou eppes deieres kafen an dann net weess wat et ass esou richteg, also ouni dass ech konnt déi Kontroll maachen. Jo, stëmmt. Ech sinn awer frou, dass den Elie dat virdrun ernimmt huet, well ech fannen och, dass virun allem an deene leschte Joren, elo mat der Pandemie, déck vill cool, soe mer mol, ech nennen et elo mol Shops op Instagram mega flott Beiträg maachen. Zum Beispill déi fënnef nei Toys. déi bësse méi unusual sinn oder esou Verglachssaachen oder iergendwéi esou e bësse méi kreativ, méi spilleresch awer och esou hands on. An do ginn et wierklech mega cool och Leit, déi esou sexuell Bildung maachen am Fong duerch hir, duerch hir Online-Stores. Genau, an iwwer déi Accounts freeën ech mech am Fong ëmmer mega. Ech fannen dat déck interessant an cool gemeet. Vläicht kënne mer iech der esouguer e puer verlinken. Ech wollt grad soen, dat wier jo eng cool Idee, dat mer déi interessantste Shops an hir Social Media Kanäl giffe verlinken. Dat heescht, dir léif Nolauschterer, rinnen, gesitt dat schonn ënnen an de Show Notes a kënnt dann einfach drop klicken, wann dës Episod eriwwer ass, wat se, mengen ech, geschwënn ass. Jo, an och eng kleng Sammlung vun all den offline sex shops, deene queerfeministeschen, maache mir Äerch an Show Notes an hoffen dass et geschwënn eng Kéier vläicht och souguer e feministesche, queerfeministesche Shop zu Lëtzebuerg gëtt. Oder dreemen ech? Dat ass e schéinen Dram. Jo, I mean, falls éigendeen aus eiser Community sech eventuell dozou beruff fillt, also ech mengen 5 Clienten giff et scho mol ginn. Mindestens. Op d'mannst. Vläicht als Schlusswuert vu mir, Traut iech, kuckt mol an Sexshops ran. Et ass wéi bei all anerer Buttik, dir musst och näischt kafen, mee da wësst op alle Fall mol, wat et do sou gëtt. Yes, a wéi ëmmer, wann der wëllt eegen Erfarungen oder Tipps deelen, dann schreift eis um maybesex Instagram oder op sex@ara.lu, dat geet natierlech och ëmmer. Ech mengen dat war et da vun eis, vun eiser Säit. Maacht et awer nach net aus, well lo gläich kënnt nach eng wonnerbar Rubrik, wéi no all Episod. An passt op iech op. Bis geschwënn. Ciao ciao.

ass een ëmmer fiicht wann een erreecht ass, an ëmmer erreecht wann ee fiicht ass. Mythos Nummer eent, Wéi fiicht een ass, seet eppes doriwwer aus, wéi ugetörnt een ass. Dat stëmmt esou leider net, virun allem net bei Vulven. Hei funktionéiert déi kierperlech sexuell Erreegung esou, datt d'Vagina, d'Klitoris an d'Vulva duerchblutt ginn.

Selbstschmierung dréit dozou bäi, dass Stimulatioun an oder Penetratioun sech angeneem a péngfräi ufillen. Dofir kann et frustréierend sinn, wann de Kapp erreegt ass, mee de Kierper net mat der Produktioun vu genuch Erreegungsflëssegkeet reagéiert. Wéi vill Erreegungsflëssegkeet e Kierper produzéiert, schwankt vu Persoun zu Persoun an och vun Dag zu Dag.

Am Ufank an zum Schluss vum Menstruatiounszyklus an an de Wiesseljoren produzéiert de Kierper manner Östrogen, sou datt d'Vagina an d'Vulva sech zu dësen Zäite méi dréchen ufille kënnen. Sexuell Reaktioun ass ausserdeem souwuel emotional wéi kierperlech. Ob genuch Erreegungsflëssegkeet produzéiert gëtt, kann also och dovun ofhänken, ob ee sech sécher, wuel an entspaant fillt. an eben och ob een sech emotional erreecht fillt. Wann een sech erreecht fillt, mee Problemer mat der Gleitfäegkeet huet, kann ee probéieren mat der Persoun mat där ee Sex huet iwwert déi eegen Wënsch a Bedürfnisser ze schwätzen. Ausserdeem kann een och ëmmer Gleitmëttel zur Hëllef huelen, souguer wann genuch Eegefiichtegkeet produzéiert gëtt. Léiert äre Kierper! seng léifste Weeër fir fiicht ze ginn a wéi vill Fiichtegkeet sech gutt ufillt, no an no besser kennen. Et ass duerchaus méiglech, fiicht oder och haart ze sinn, mee iwwerhaapt net sexuell erreegt. Et kann een esouguer en Orgasmus hunn, ouni vill Verlaangen oder Loscht ze spieren. Oder awer et spiert een vill Erreegung a Loscht, mee et gëtt ee manner fiicht wéi gewënscht. Wann de Grad vun Erreegung am Kierper an am Kapp net iwwertenee stëmmen, dann nennt een dat Arousal non-concordance, also Erreegungsinkongruenz. Dëst munchmol verwirrend Phänomen, dass déi kierperlech Reaktioun net mat der emotionaler a psychologescher iwwertenee stëmmt, ass normal a kann all Persoune betreffen. Net iwwerteneestëmmend Erreegungszoustänn kënne frustréierend an oder verwirrend sinn. All Gefiller si berechtegt an et brauch ee sech net dofir ze schummen. Dofir ass et wichteg iwwer Arousal Non-Concordance ze schwätzen. Et gi verschidde Facteuren, déi beaflossen, wéi mer eng sexuell Situatioun oder eng sexuell Renconter wouerhuelen. éischtens, kierperlech a psychologesch ugetörnt sinn, op Englesch géing een dat Arousal nennen, also Erregung, vun där hu mer schonn elo vill geschwat. Nieft dem ugetörnt sinn gëtt et, zweetens, d'Gefill, eppes ze wëllen, also Loscht a Verlaangen, op Englesch géing een dat Desire nennen. Drëttens gëtt et de Facteur, dass et sech gutt ufillt, op Englesch pleasure, also de Pleséier, d'Freed, de Genoss oder och Spaass. A véiertens ass Consent e wichtege Facteur, also Konsens, Averständnis, eis kommunizéiert Confirmatioun, dass mer och Jo soen zu deem, wat geschitt. Déi véier Facteuren stinn natierlech mateneen a Verbindung, mee heeschen net dat selwecht. Dofir muss een zum Beispill och wann een kierperlech bei enger Persoun Erreegung wouerhëlt, zum Beispill well hir Genitalien steif an oder fiicht ginn, ëmmer och no Zoustëmmung froen, verbal an oder net verbal. Also et ass kloer, ouni Konsens leeft näischt. Mee dann hu mer och nach elo geléiert, dass kierperlech Erregung an esouguer konsensuell sexuell Interaktiounen na net heescht, dass een ugetörnt ass, Loscht empfënnt oder Pleséier fillt. Wëssen, ob déi aner Persoun dat empfënnt, kann een net um Fiichtegkeetsgrad vun hir moossen, mee do muss een ëmmer dorop kucken, wat déi aner Persoun eis kommunizéiert. nofroen an virun am nom Sex doriwwer schwätzen. Mythos Nummer zwee, Nëmme Vulve gi fiicht. Ech hunn elo vill iwwer Vulve geschwat a mir schonn rausfonnt, dass all Genitalie steif ginn, well se sech mat Blutt fëllen. Bei verschiddenen hëlt een dat Steifginn just duerch eng gréisser Beweegung, méi wouer wéi bei aneren. Mee

Iwwregens, och de Lustropfen kann Spermien an oder Krankheetserreeger enthalen. Dofir ass et wichteg sech soubal d'Genitalien erreecht sinn Gedanken iwwer safer Sex ze maachen. PS. An well ech jo nëmme vu Vulven a Penisser geschwat hunn, och déi ënnerschiddlech Intergenitalien, also Genitalien déi net kloer engem Penis oder enger Vulva zouzuuerdne sinn, ginn natierlech fiicht a steif.

mat finanzieller Ënnerstëtzung vun der Direction de la Santé am Kader vum nationalen Aktiounsplang Santé affective et sexuelle a mat frëndlecher Ënnerstëtzung vum CESAS, dem nationale Referenzzentrum fir d'Promotioun vun der affektiver a sexueller Gesondheet. D'Direction de la Santé an de CESAS ginn all Responsabilitéit un den Inhalter vun dësem Podcast of.